On tórtinshi ásirde jasap sayaxatlarǵa qushtarlıǵı kúshli bolǵan bir insan bar edi. Yaǵnıy, ol óz dáwiriniń eń ataqlı káshshaflarınan, tolqıraq etip aytqanda, bir jerdi birinshi bolıp ashqan insanlardan biri bolǵan. Onıń qádemi sol waqıtları dúnyanıń dańqı ketken derlik barlıq jerine jetken, xátte xázirgi Sibirge shekem. Kóz aldıńızǵa keltiriń, Marrakashtan bolǵan hám ómirinde bir márte bolsa da qardı óz kózi menen kórmegen afrikalı on tórtinshi ásirde Sibir qısında gezip júr. Onıń ómiriniń qızıqlı, sayaxatlarǵa bay bolǵanın mine usı fakt arqalı da biliw qıyın emes. Yaǵnıy, Shamsıddın Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah at-Tanji ibn Battutta. kóbirek Ibn Battuta menen eske alınadı. Barlıq dáwirlerdiń eń belgili sayaxatshısınıń izinen jayxon arqalı sayaxatqa atlanıwdı qáleseńiz, dayın otırıń, biz basladıq. Bul sayaxatshını veneciyalı sawdager Marko Polo menen salıstırıladı. Eger Marko Polo xristian obektleri haqqında sóz etken bolsa, búgingi Ibn Battutta musılman qábirleri xámde muxaddes shayxlar haqqındaǵı tásirleri menen bólisken. Yaǵnıy, ol on tórtinshi ásirdiń birinshi yarımında islam dúnyasınıń barlıq mámleketlerin aylanıp shıǵıwǵa miyassar bolǵan diniy sayaxatshı, sonday-aq, zıyaratshı hám sawdager edi. Ibn Battutta bir júz jigirma mıń kilometrden artıq aralıqtı basıp ótken sońǵı universal ámeliyatshı-geograf sıpatında tán alıwımız múmkin. Onı kóbinese jalǵanshılıqta ayıplaǵanı da sır emes, yaǵnıy al geybirewler onı nayrańbaz dep atadı, sebebi onıń sayaxatları júdá sheber hám de qızıqarlı jazılǵan edi. Biraq bir qatar izertlewshiler hámde tariyxshılardıń pikirinshe Ibn Battuttanıń táriyipleri orta ásirler nayrańbazlıq fantaziyasınıń jemisi emes, al súwretlengen úlke hámde xalıqlardı tikkeley bayanlap beriw nátiyjesi edi. Ullı sayaxatshı Ibn Battuta dúnyanıń úlken bólegine barıp úlgergen. Kópshilik bul attı esitken, biraq ol haqqında maǵlıwmatlar kóp emes. Ibn Battuta, tolıq atı Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Lawati at-Tanji, bir mıń úsh júz tórtinshi jıldıń jigirma tórtinshi fevralında Marrakashtıń Tanja, yaǵnıy házirgi kópshilik dereklerde Tanjer qalasında faqih, yaǵnıy islam huqıqtanıwshısı shayx Abdullah al-Lavatiydiń shańaraǵında tuwılǵan. Ibn Battutanıń áwladları barbarlardıń Lavat qáwiminen bolǵanı ushın olardıń ismine al-Lavatiy qosımtası qosıp qollanıladı. Ibn Battutanıń balalıq jılları haqqında júdá az maǵlıwmatlar saqlanıp qalǵan. Biraq ózine bir qansha toq shańaraqtan bolǵan Ibn Battuta jaslıǵında metresede túrli pánlerden tereń bilim alǵan. Ákesi onıń ózine miyrasxor bolıwı, yaǵnıy faqıyxlıq lawazımın iyelewi tárepdarı edi. Biraq dúnya mámleketlerin aralaw, olar haqqında hár qıylı maǵlıwmatlardı jıynaw bolashaq sayaxatshı alımnıń pútkil oy-pikirin bánt etken edi. Ol óziniń eń úlken ármanı, dúnya boylap sayaxattı ámelge asırıw ushın jigirma bir jasında ata úyin haj kárwanına qosılıp tárk etedi. Haj saparı dawamında dúnyadaǵı eń úlken shól sahrayı Kábirdi piyada kesip ótiwde basınan keshirgen mashaqatlarına qaramastan Ibn Battuta óz saparın dawam ettiriwge qarar etti. Usı sayaxatı dawamında Ibn Battuta Mısır aymaǵın kesip ótip kemede Jiddaǵa barıwdı rejelestirgen edi. Biraq sol waqıtlardaǵı arab qáwimleri arasındaǵı jánjeller sayaxatshını. Qaharaǵa qaytıwǵa májbúr etken. Bunnan soń Ibn Battuta Jaqın hám Orta Shıǵıstıń sol waqıtlardaǵı eń gúllep jasnaǵan qalaları Quddus, Damask, Mekke, Basra hám Baǵdad jáne de Tebrizde boldı. Soń Mekkege qaytıp kelip ákesiniń ármanın ámelge asırǵan hám bir neshe jıl faqih lawazımında jumsalıp barǵan. Bunnan tısqarı, sayaxatı dawamında alǵan bilimleri arqasında sayaxatshı medresede sabaq beriw huqıqına iye bolǵan. Máliki alım sıpatında násiyatlar beriwdi hám talqılawlarda qatnasıwı múmkin edi, biraq alımnıń óz sayaxatların jáne dawam ettiriw rejesinen hesh qashan bas tartqısı kelmedi. Qısqası, bir mıń úsh júz otızınshı jılı Mekkeden jolǵa shıqqan sayaxatshı Qızıl teńizdi kesip ótip, Yamannıń Aden portına keldi. Sol waqıtları Yamanda tek eki qala, Sana, yaǵnıy Yamannıń xázirgi paytaxtı hám Zabid, xázirde Yamandaǵı kishi port qala bir qansha kózge kóringen sawda orınlar edi. Adennen kishirek keme jallaǵan Ibn Battuta dáslep Somalide, soń sol waqıtta Afrika shıǵısındaǵı eń bay qalalar bolǵan Mambasa hám Kilvada bolǵan. Sayaxatshınıń jazıwınsha, bul qalalarda onıń dıqqatın tartqan nárse jergilikli xalıqtıń qara teriligi ekeni edi. Afrika shıǵısı boylap sayaxattan qaytıw ushın sayaxatshı Arabstan yarım atawınıń qublası boylap júzip, Pars qoltıǵına kelgen soń Arabstan yarım atawın piyada kesip ótip, Mekkege qaytıp keldi. Sayaxatshınıń Rumǵa, arablar Kishi Aziyanı usılay ataǵan, bul sapar bir mıń úsh júz otız ekinshi jıldıń qısında Alaya portınan baslanıp, soń házirgi Túrkiyanıń Antalya, Ladik, Konya, Kayseri hám Sivas qalaları arqalı boylap dawam etken. Bir mıń úsh júz otız úshinshi jıldıń aqırında sayaxatshı Qara teńizdiń Sinop portında boldı. Ol aradan jigirma tórt jıl ótip ǵana óziniń watanına qaytadı. Biraq, sonda da bunıń jalǵız bir sebebi, musulman Ispaniyasına qayta sayaxatqa atlanıw niyeti bolǵan. Marakashqa qaytqan Ibn Battuttanıń ákesiniń on bes jıl aldın qaytıs bolǵanlıǵın biledi. Onıń anası da qaytıp keliwinen bir neshe ay burın ǵana dúnyadan ótken edi. Yaǵnıy, sayaxatshı olardı sońǵı márte jigirma bir jasında, al birinshi saparı aldınan ǵana. kórgen edi. Onıń ákesi Tanjirde qazı edi. Sayaxatshınıń ózi de Shirazǵa qazılıq gúwalıǵın alǵan xámde eki márte qazılıqqa tayınlaǵanın aytıwımız múmkin, yaǵnıy olardıń birinshisi Hindistanda, ekinshisi Marakashta. Sayaxatlardan qaytıp otırıqshı turmıs tárzine ótkennen keyin huqıqtanıwdan tısqarı ilahiyat xámde shayırlıqqa qızıqqan. Ol pútkil dúnyaǵa belgili otız jıllıq saparı dawamında islam dúnyasınıń úlken bólegine, Dáslep Mısır, Sham, yaǵnıy Siriya, Livan, Palestina, Mesopotamiya, sonday-aq Oraylıq Aziya, Qubla-Shıǵıs Aziya, Qubla Aziya, Qubla Evropa, Shıǵıs Evropa, Rossiya hám de Qıtayǵa barǵan. Yaǵnıy, eger házirgi usılda tallap qarasaq, onıń diziminde qırq tórt mámleket payda boladı. Shıǵıs mámleketlerine sayaxat etiwdi qálegen tınımsız Ibn Battuta grek kemesinde Qırımnıń Kafe, házirgi Ukrainanıń Feodosiya qalasına, soń Azov teńizine hám ol arqalı aqırında Arxa Kavkazǵa jetip kelgen. Kavkazdıń Pyatigorsk qalasında Ibn Batuta bir mıń úsh júz otız tórtinshi jıldıń mayında Altın Orda xanı Ózbek xan tárepinen úlken húrmet penen qabıl etilgen. Tariyxshılar arasında Ibn Batuttanıń Volga Bulgariyasına etken saparı haqqında bir qansha tartıslı pikirler bar. Ayırım alımlar Ibn Battutta Volga Bulgariyasında bolmaǵan, sebebi on tórtinshi ásir sharayatında tek jigirma kún ishinde bul aymaqqa sayaxat etiwge fizikalıq jaqtan úlgermegen bolar edi dep esaplaydı. Bul alımlardıń pikirinshe, Ibn Battuta Volga Bulgariyasına saparı haqqındaǵı maǵlıwmatlardı Onıń ózi yamasa shıǵarmaların kóshirgen xatkeri Ibn Juzay tárepinen Abul Jubayr hám Abul Fid sıyaqlı basqa arab sayaxatshılarınıń shıǵarmalarınan alınǵan bolıwı múmkin, dep esaplaydı. Yaǵnıy, Volga boyındaǵı bulǵardı zıyarat etiwi hám uzaq arqaǵa barıwı avtor tárepinen súwretlengen, biraq bul epizodlardıń bir bólimi házirgi zaman izertlewshileri tárepinen gúman astına alınǵan. Bálkim ol Sibirge jetip barmaǵan shıǵar, Bulgar haqqındaǵı gúrriń ele de tartıslı tema bolıp qalmaqta. Qalay bolǵanda da, sayaxatshı Altın Orda xanınıń xızmetkerleri menen birge Hajı Tarxanǵa, xázirgi Rossiyanıń Astraxan qalasına, sayaxat etip ol jerden Ózbek xanınıń xayalı, Vizantiya imperatorı Andronik Úshinshiniń qızı Bayalun xatundı óz ákesiniń aldına shıǵarıp salıw húrmetine miyassar bolǵan. Bul bir mıń úsh júz otız eki, bir mıń úsh júz otız tórtinshi jıllarǵa tuwrı keledi. Vizantiya paytaxtında bir ayday bolıp, bir mıń úsh júz otız tórtinshi jıldıń noyabr ayınıń ortalarında sayaxatshı Jáne Volgaǵa, Altın Orda xanlıǵı paytaxtı Saray, Berkege, qaytıp kelgen. Bir mıń úsh júz otız tórtinshi jıldıń aqırında sayaxatshı Altın Ordanı taslap, xorezmli sawdagerler kárwanı menen birge Orta Aziya tárepke jol aldı. Ibn Battutanıń jazıwınsha, ol qosılǵan sawda kárwanı Altın Ordadan Xorezmge shekem otız kún jol júrgen. Kárwan kúnine eki ret, quyash nurı qızǵanda hám qarańǵı túskende toqtaǵan. Kárwannıń dem alıw ushın toqtaw waqtı bolsa dúkkilerden, yaǵnıy noxat, másh, lobya sorpa tayarlaw ushın qansha waqıt talap etilse, sonsha waqıt kerek edi. Ibn Battutta sawdagerler kárwanında bar qulla keptirilgen gósh bolıwı hám onı sorpaǵa salıp qatı qosıp ishilgeni haqqında jazǵan. Maqset etilgen mánzilge tezirek jetip barıw ushın hár bir sayaxatshı awqatlanıp hám hátteki uyıqlap atırǵanda da arbalarda júriwdi dawam etken. Ibn Battuttanıń bir mıń úsh júz otız tórt, bir mıń úsh júz qırq tórtinshi jıllarda on bes jıl dawam etken eń uzaq sayaxatınıń tiykarǵı bólimi Ustarizde baslanǵan. Orta Aziyada Ibn Battuta iri sawda orayları esaplanǵan Úrgensh, Buxara, Naqshab yaǵnıy Qarshı hámde Samarqand qalalarına da sayaxat etedi, olardıń orta ásirlerdegi turmısı haqqında bahalı maǵlıwmatlar jıynawǵa erisken. Úrgenshte sayaxatshı Altın Orda xanlıǵınıń qúdiretli noyanı Qutluq Temur tárepinen úlken húrmet penen qabıl etiledi. Sayaxatshı Xorezmde bir qansha uzaq waqıt boladı hám ol jerde xalıqtıń turmıs tárzi, xanlardıń ómiri hám zıyarat etiw orınları haqqında bahalı maǵlıwmatlardı jazıp qaldıradı. Ibn Battutta Xorezm xalqı haqqında óziniń eske túsiriwlerinde bılay dep jazadı, Yaǵnıy pútkil dúnyada xorezmlilerden jaqsı minezli, shet ellilerge sarılstırǵanda joqarı mártebeli hám de miymandos adamlardı Men ele ushıratqanım joq. Sonday-aq, Ibn Battuta Ámudárya haqqında da bahalı maǵlıwmatlardı jazıp qaldırǵan. Xorezm artınan Beyishten baslanatuǵın tórt dáryanıń biri Jayxun, xázirgi Ámudárya, aǵadı. Bul dárya dál Etil, yaǵnıy xázirgi Volga dáryasına uqsaydı. Qısta muzlaydı hám sonda adamlar onıń ústinen júre aladı. Dárya bes ayday muz benen qaplanǵan boladı, muzdıń eriw waqtında onıń ústinen júrgen adamlardıń birazı shógip ketip nabıt boladı. Jaz kúnleri dárya boylap kemelerde terimizge shekem júzip barıp ol jerden biyday hám Arpa alıp kelinedi. Bunıń ushın on kún waqıt kerek boladı, dep jazıladı. Sayaxatshı Xorezm qawınlarınıń pútkil dúnyaǵa taralǵan dańqı haqqında bılayınsha atap ótedi, Dúnyanıń, yaǵnıy musılman dúnyası názerde tutılǵan Shıǵısında da, Batısında da Buxara qawınlarınan tısqarı Xorezm qawınlarına teń keletuǵını joq. Onıń qabıǵı jasıl, dánesi qızıl, júdá mazalı hám sonıń menen birge Qattı qızıǵı sonda onı bóleklerge bólip, dál bizde keptirilgen ánjirdi tayarlaǵanday quyashta keptirip, sebetlerge salıp, Xorezmnen Hindistan hám Qıtaydıń uzaq qalalarına alıp baradı. Biraq keptirilgen miyweler ishinde oǵan teń keletuǵını joq. Ibn Battuta Xorezm topıraǵında jasap ótken ataqlı sufiylerdiń zıyarat orınları haqqında húrmet penen jazǵan. Sayaxatshınıń xabar beriwinshe, Xorezmge kiriwde islam dúnyasında belgili teberik tulǵalardan bili bolǵan shayx Najmiddin al-Kubra qábiri janında qurılǵan záwiya, muxaddes orınlarda dárwishler hámde zıyaratshılar ushın qurılǵan arnawlı imarat, xanaqa, bar. Qaladan sırtta belgili alim imam Abul Qosım Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariydiń qábiri jaylasqan bolıp, onıń ústine maqbara qurılǵan, dep jazıladı. Xorezmnen on segiz kún jol júrgen Ibn Battuta Buxaraǵa keldi. Onıń Buxara haqqında qaldırǵan maǵlıwmatları haqqında ilimpazlar arasında túrli tartısıwlar bar. Sebebi sayaxatshı bul qala haqqındaǵı maǵlıwmatlardı bir qansha buzıp kórsetken degen pikirler de ushıraydı. Buxaradan keyin sayaxatshı Naxshab, yaǵnıy házirgi Qarshı qalasına jol alıp, onıń sultanı Tarmajarin haqqında bir qatar maǵlıwmatlardı jazıp qaldırǵan. Ibn Battuta Naqshabdan keyin Zamarqandqa etken saparı tásirleri haqqında da tolqınlanıp jazǵan. Onıń jazıwınsha, Men Samarqandqa jol aldım. Bul eń iri hám gózzal qalalardan biri. Ol Vodiy al-Kazzarin, yaǵnıy Zarafshan dáryası jaǵasında jaylasqan bolıp, usı dáryadan sharq pálekler járdeminde baǵlarǵa suw alınadı. Qala xalqı keshki namazdan keyin usı dárya boyında seyil etiw hám oyın-zawıq etiw ushın jıynaladı. Bul jerde otırıw ushın taxta-supalar hám de miywe hám basqa da azıq-awqat satıw ushın dúkanlar qurılǵan dep jazıladı. Samarqandta qurılǵan hár túrli arxitekturalıq esteliklerdi sayaxatshı bılay táriyiplegen, Dárya, Zarafshan jaǵasında úlken saray hám imaratlar boy tiklegen hám olar Samarqand xalqınıń qanday sheber arxitektor ekenliginen derek beredi. Bul jerde qala diywalı yamasa dárwazalar joq. Qala ishinde baǵlar júdá kóp. Samarqand xalqı shet ellilerge qarata minezi keń hám Miyman xosh adamlar. Ibn Battuta Samarqandtan keyin Termiz, Ámudaryanı keship ótip Xorasannıń Balx qalasına keledi. Bir mıń úsh júz otız úshinshi jıldıń jazın Ibn Battuta Arqa Shıǵıs Iran hám de Afganstan boylap sayaxat etiw menen ótkergen hám Nishapur, Mashxad, Jom, Bistom hám Kabul qalalarında bolǵan. Hindikush tawların asıp ótken sayaxatshı sawda kárwanı menen Ǵazna arqalı Hindistanǵa jol alǵan hám aqırında bir mıń úsh júz otız úshinshi jıldıń sentyabr ayında ol Hind dáryasın keship ótip ómirinshe árman etken mámleketi Hindistanǵa jetip kelgen. Deli sultanlıǵında Ibn Battuta Sultan Muhammed Tuǵluq xızmetine kirgen. Sayaxatshı Hindistanda segiz jıl jasaydı hám dáslep qazı, soń faqih lawazımlarında jumıs alıp baradı. Bir mıń úsh júz qırq ekinshi jıldıń jazında Ibn Battuta Hind sultanınıń elshisi sıpatında Qıtayǵa sapar etti. Kópshilik izertlewshiler onıń Qıtayǵa barǵanın moyınlaydı, biraq teksttegi boslıqlardı da atap ótedi. Ibn Battutanıń Qıtay haqqında jazıp qaldırǵan maǵlıwmatları onsha anıq bolmaǵanı sebepli ayırım qánigeler sayaxatshınıń bul mámleketke saparına biraz gúman menen qaraydı. Qıtayda bir qatar sayaxatlardı basınan keshirgennen keyin Ibn Battutta Shıǵıs Aziyadaǵı Kanton portına jetip kelgen. Ol jerden sayaxatshı Malayziya hám Bengaliya arqalı Hindistanǵa, soń teńiz jolı menen Tunis hám Italiyanıń Sardiniya atawı arqalı bir mıń úsh júz qırq toǵızınshı jılda Marakashqa qaytıp keldi. Hindistan hám Qıtaydaǵı elshilik tájiriybesiniń nátiyjesi retinde Ibn Battuta bir mıń úsh júz eliw, bir mıń úsh júz eliw birinshi jılları Marokash sultanı tárepinen Granadaǵa, yaǵnıy házirgi Ispaniyanıń Andalusiya provinciyası aymaǵındaǵı qalaǵa diplomatiyalıq missiya menen barǵan. Bul sapar dawamında sayaxatshı sol waqıtlardaǵı Granada hám Andalusiyanıń turmısı haqqında bahalı maǵlıwmatlardı, jazıp qaldırǵan. Bir mıń júz eliw ekinshi jılı tınımsız sayaxatshı jáne jolǵa shıǵıp bul saparı Afrikanı úyreniwdi óz aldına maqset etip qoydı. Sapardıń kólemine qaraǵanda Ibn Battuttanıń eń iri jarqınlı sıpatında sayaxatshı usı aymaqtı jasaytuǵın xalıqtıń dus hám túye derilerine qurtılǵan úyleri haqqında jazǵan edi. Jol bir qansha mashaqatlı, Hám qáwipli bolǵanına qaramastan Ibn Battuta Saxara shólin tabıslı kesip ótedi. Afrikanıń Mali mámleketine jetip keledi. Bul mámlekettiń eń bay qalalarınan biri Timbuktuda bolǵan sayaxatshı bul jerde jergilikli húkimdar Súlayman tárepinen úlken húrmet penen qabıl etilgen. Ibn Battuta jalǵız júrgende dus keletuǵın qáwipten saqlanıw ushın tiykarınan kárwan hám toparlar menen sayaxat etken. Kárwanlar oǵan tek ǵana qáwipsizlikti emes, al doslıq baylanıstı da inam etken. Ol Maliden qaytıp kiyatırǵanda altı júz quldı alıp kiyatırǵan kárwan menen birge kelgenligi haqqında maǵlıwmatlar bar. Atap ótiw kerek, ol iri sawda kárwanınıń bir bólegi sıpatında ǵana jol júrgen. Bir mıń úsh júz eliw tórtinshi jıldıń basında Ibn Battutta Afrika saparınan Marrakashqa qaytıp kelgen hám Fes qalasında marinidler sultanı Ibn Inan Foristiń buyrıǵı boyınsha óziniń barlıq sayaxatları haqqında tásirlerin granadalı alım shayx Ibn Juzayǵa aytıp bergen. Bir mıń úsh júz eliw besinshi jıldıń dekabrinde bolsa Ibn Juzay Ibn Battuttanıń esteliklerin juwmaqlawdı tamamlaydı hám bul menen Ibn Juzay Marko Polonıń Shıǵıs mámleketlerine sayaxatına baylanıslı esteliklerin jazıp alǵan Rusticano sıyaqlı tariyxta iz qaldıradı. Ibn Battuttanıń Sayaxatı kitabı tiykarınan sayaxat janrında jazılǵan klassikalıq shıǵarma bolıp tabıladı. Sayaxatshınıń máli, Oraylıq hám Arqa Afrika, Saudiya Arabstanı, sonday-aq, Siriya, Livan, Palestina, Qırım, Kavkaz, Altın Orda, Orta Aziya, Afǵanstan, Qıtay hám de Hindistan haqqındaǵı eske túsiriwleri usı aymaqlardıń orta ásirlerdegi turmısı haqqında bahalı tariyxıy derekler esaplanadı. Esap-sanaqlarǵa qaraǵanda, óziniń jigirma segiz jıllıq sayaxatları dawamında Ibn Battutta dúnyanıń úsh qurǵaqlıǵındaǵı bir neshe júz qalalarda bolıp bir júz jigirma mıń kilometrden aslam aralıqtı basıp ótken. Bunday aralıqtı házirgi waqıtta hár qanday izertlewshi hátte zamanagóy texnika qurallarınan paydalanǵan jaǵdayda da basıp ótiwge qábiliyetli bola bermeydi. Sayaxatshı óz barǵan jerlerdiń sol dáwirdegi turmısın ilajı barınsha tolıq hám haqıyqıy túrde janlandırıwǵa háreket etken. Sonıń ushın da onıń estelikleri júdá keń tarqalǵan bolıp bir mıń segiz júz on segizinshi jılı latın, bir mıń segiz júz jigirma toǵızınshı jılı inglis, keyin ala dúnyanıń basqa da kóplegen tillerine awdarılǵan. Alım bir mıń úsh júz alpıs segiz, bir mıń úsh júz alpıs toǵız hám bir mıń úsh júz jetpis jetinshi jıllar aralıǵında qaytıs bolǵan delinedi. Orta ásirlerdegi ómirin izertlew baǵdarında sheksiz xızmetleri ushın Ibn Battuta menen tek ǵana Marakashlılar emes, al pútkil musılman mámleketleri de maqtanadı. Sonlıqtan ullı sayaxatshınıń atı túrli obektlerde máńgilestirilgen, sonıń ishinde, Birlesken Arab Ámirlikleriniń Dubay qalasındaǵı eń iri sawda oraylarınıń birine Ibn Battuta atı berilgen. Sawda orayı bir waqıtları sayaxatshı barǵan jerler Andalusiya, Orxa Afrika, Iran, Qıtay hám Hindistan, atları menen atalǵan. Sawda orayına kirер jerde bolsa Ibn Battuttanıń úlken portreti ornatılǵan bolıp, astında arab hám inglis tillerinde sayaxatshı haqqında maǵlıwmatlar jazılǵan. Quranı kárimdi rus tiline awdarma islegen rus arab tanıwshısı Krachkovskiy sayaxatshınıń geografiyalıq bilimlerdi rawajlandırıwdaǵı úlken úlesi haqqında bılay jazadı, Ataqlı Ibn Battutta barlıq musılman mámleketlerin aylanıp shıqqan aqırǵı ullı sayaxatshı hám universal geograf ámeliyatshı edi. Onıń sayaxat eligi shekem húrmet penen tilge alınadı. Orta ásirlerdegi Altın Orda hám Orta Aziya haqqındaǵı birde-bir ilimiy jumıstı Ibn Batutaǵa múrájat etpesten orınlawdıń ilajı joq. Belgili nemis geografı Xenniktiń pikirinshe, on tórt ásirde jasaǵan marakashlı Ibn Batuta áyyemgi dúnya hám orta ásirler bilgen sayaxatshılardıń eń ullı sıpatında tán alınıwı kerek. Ibn Battuta qurǵaqlıq hám de teńiz arqalı jetpis bes mıń milden aslam aralıqtı basıp ótken. Bul Marko Polonıń nátiyjesinen ádewir kóp. Ibn Battuta óziniń barlıq sayaxatlarında urıslar, kóterilisler hám de basqınshılıqlardıń gúwası bolǵan. Al iskenlerge sayaxatları dawamında mádeniyatlardıń úlken soqlıǵısıwların da basınan keshirgen. Dáwirler ótse de onıń sayaxatlar haqqındaǵı jazılǵan kitabı Hindistan, Pakistan hám basqa da mámleketlerde tariyxıy derek sıpatında elge deyin paydalanılmaqta. Evropa hám de Aziyanıń seksennen aslam tillerine awdarmalanǵan bul shıǵarma tek ǵana ótmishtiń waqıyalarına emes, al adamzattıń ilimge, oylap tabıwǵa hám álemdi biliwge bolǵan tawsılmas qızıǵıwshılıǵın ózinde sáwlelendiredi. Ibn Battuttanıń hár bir beti bul mártlik, sabır hámde bilimge qushtarlıq sabaǵı. Onıń izleri házirge shekem dúnya kartasında jańlaydı, atı bolsa máńgi sayaxatshılardıń belgisine aylanǵan bul jayxun joybarı. Búgingi videomız sizge unaǵan bolsa, layk basıń, kommentariy jazıń hám doslarǵa jiberip qoyıń. Keyingi sanlarda kóriskenshe!